Jadi bila ada kakawananmu tuh nang mau ditalangiakan oh jangan hakun iih jelas nang bahurup duit bahurup duit kita di situ hahan karena kita antisipasi kalunya kada bayar kita gin papadaannya jua duit ya kalu lih.

Iih hahaha han. Guring haja imut kawan ai. Ya kalo, apalagi bangunnya. Han, amun pas sukantur ni guring baliuran kayapa handak imut. Girl I love it when we do it turn you on shawty. Napa mak artinya tu apa kaitu nah manuntum susu. Hiih. Mun inya handak maulah lakian mahayal bahwa itu sperma mungkin lah aku kada ngerti pang. Hadang hadang hadang. Pacar ikam kada gagah lo. Nah, bariakan ka haku ja. Kena ku ubah nyaman inya bagagah. Han, tambahi lagi.
Hah lih, hakun lih ma an manja tu yang kada gagah. Tapi nini dalam tanda kutip gagahnya ya kalo lih, entah gagah nang anu han atau gagah nang diranjang. Amun gagah diranjang tu sabarataan lakian ai asan ku, iih. Pandir pina mesti, pas di tamui nanti nangis. Malu nggih dah? Ya iyalah malu, masa enggak.
Nah, kanapa ja Usup ngini. Coba kita ulangi, aku udah ngarti nah.
Pandir pina mesti, pas di tamui nanti nangis. Malu enggak dah? Ya iya lah malu, masa enggak. Oh iya, maksudnya kan pandir ja pina musti, tapi pas betamuan, ini mirip mirip lah lawan kasus misalnya kita tuh beepek epekan di sosial media, pas betamuan sekalinya nang hard banar di sosial media, ranai ai jua. Kadang-kadang kawan ai sosial media tu tempat orang-orang pendiam jadi lantih han. Dan kadang-kadang jua orang yang lantih di sosial medianya panya paranai haja. Iya kalo? Fakta itu tu kawan ai. Aku ada bisi kawan dahulu jaman kuliah tu, inya tu pendiam ja cuman di sosial media kadapa lantih banar han. Jadi inya beisi dua karakteristik yang berbeda tu manusia tu. Ada jua yang sama di Instagram lantih, di aslinya lantih jua han.

Hah diayak Sonia kita ngini kawan ai. Hiih. Ni bibinian nang kakaya Sonia ni pa lain kelas kita. Hiih kita bubuhan mahir nang bubuhan panjablayan amun inya ni high class bos ai. Kada main kita. Kita mahir lantai lima inya lantai nang what the fuck udah. Umpat betakun pang kawa lah. Ikam tahu lah cinta tu apa? Bokep.
Nah kakanak ai. Cinta tu apa bokep ja han. Coba.
Umpat betakun pang kawa lah. Ikam tahu lah cinta tu apa? Bokep.
Tapi bujur pang lah. Karena kawan ai, segala macam yang berawal dari cinta atupa ujung-ujungnya bokep jua. Iya kalo, ujung-ujungnya nah. Asli ikam. Han, jadi kada salah kata-katanya tadi. Intinya kanapa jua nah. Anak-anak Parjambang mana goyangannya.
Yan ulat sagu tuh ya, the real ulat sagu. Ikam mun misalnya di babatang puhon pang mau naik te ka atas bila bajugit kaya itu tuh. Hah kakanakan weh, ini aku hiran kanapa gerang. Dada gua sakit. Kenapa tuh ada yang buku pihak tuh bisa sarusup juga? Ih, jangan pernah ya ikam lalakiannya manyaurangan pulang. Ih, nyaman benar kada bebawaan.
Ketika lo mau coli setan be like ingat bro lebih baik menghabiskan seribu sabun daripada memperkosa wanita tumben lo bener ya aku setuju jua lawan setan nih lah iih ikam baik ngucok ha kawan ai daripada ikam lawan bibinian ya bujur pang nyaman lawan bibinian jauh nyaman lawan binian pada ngucok saurang tapi resikonya itu kada kita kada melibatkan orang lain dengan Kapuasan kita. Ii. Kalo melibatkan urang lain pa, pa macam-macam kina inya ni batingkah-tingkah sagala macam, misalnya hudah top main. Kina apa-apa ka tu. Ii. Han, ikam paham aja tu nang suah manculup. Ii. Baik nang manual aja, tapi kalo sudah mahir manculup pa manual kada nyaman lagi. Han, aku paham aja jua.
Loh, kenapa Din? Pacarku ngechatnya ngajak putus. Loh, ya kenapa? Ada tukaran tak awakmu? Enggak ih. Oh alah, salah kirim. Oh alah.
Makanya itu tuh pacar tuh kada dijaga. Ih, terkadang juga kawan ai masalah beselingkuh nih lah. Sebenarnya pasangan kita tuh kada perlu kita jaga karena komitmennya dan prinsipnya itu menjaga inya dari hubungan nang kada baik. Makanya kawan kita tuh harus bisa menjaga pasangan kita tuh untuk kada selingkuh. Iih, nang pertama tuh prinsipnya harus sama jua bahwa kita ada tujuan ke depan nih. Kalau hubungan kada ada tujuan ke depan wajar ja binian tuh selingkuh.

Handak tatawa kam ini takutan aku ini kam. Coba ulangi. Aku suka sama kamu aja emang kamu kuat. Oke. Okay. Shit. Manja benar pian nih. Inggih. Saking manjanya kami di sini anu eh eh ya next.

ya itulah kenapa ya laki-laki suka banget yang besar-besar kata juga pang aku kada katuju juga nang ganal banar tuh eh, maksudnya tuh yang santai aja jangan terlalu ganal jangan jatuh halus yang sadang lah kalau ganal tuh kayak model Iih han, ngalih kalu pina lamas saurang.
Basuhan kada dibasuhi, kadanya begojoget tadi gawian. Kuitan kaya pembantu di rumah ini nih. Gayang kaya artis kada sesuai.
Itu tuh kawan ai bujur tahu lah. Iya kalo? Kita tuh rajin malihati bibinian atau lalakian yang berjoget-joget tuh. Kita kada tahu kuitannya tuh kaya apa. Ya kalo bisa kuitannya anu kasian kaitu nah. Bersimpun rumah segala macam. Inya maka berjoget-joget. Han. Aduhai kakanak wahini tapi tahu diahlak. Oh shit.

Hahan, pasukan Troy tahu bangat. Niup lilin di kereta, kenalin anak Jakarta. Eh, anak Jakarta. Ngini kah anak Jakarta tadi. Anak Jakarta kadada nang begelang-gelang sampai sini. Hihihi aduh ai ya ha next. Hah kaya anak ep ep nih. Ini nih nang anu tuh lih bubuhan nang sambahyang tang atas kaya itu. Aku kada melihat videonya tuh. Handak ai ku reaction cuman kalo dolar kuning kan.
Selain otw, kata-kata apa lagi yang kada kawa dipercaya? Hotspot pang, gasan mambuka WA haja nah. Nah, aku tuju nang ini nih.
Selain otw, kata-kata apa lagi yang kada kawa dipercaya? Tanang, rahasia ikam aman di tanganku. Selain OTW, kata-kata apa lagi yang kada kawa dipercaya? Aku bacitan lawan ikam haja seikung. Selain OTW, kata-kata napa lagi yang kada kawa dipercaya? Pakai duit ikam gin dulu lah, kena ku ganti.
Ya, ya, aku nang terakhir ni nang katuju banar nah. Hih, kadang kita bakawanan tu leh pakai duit ikam ulah, kena ku ganti, talangiakan dulu ja maksudnya. Itu tu. Mungkin lah dari serat sapuluh kali inya kaya itu tuh lawan kita, paling ada sekitar ampat kali yang bayar. Jadi sisanya tuh berilaan wara akam han. Jadi bila ada kakawananmu tuh nang mau ditalangi akan, oh jangan hakun. Hiih, jelas nang bahurup duit, bahurup duit kita di situ. Han. Karena kita antisipasi kalu inya kada bayar, kita gin papadaannya jua duit ya kalu lih. Tapi bang, solidaritas bang antar kawan. Solidaritas antar kawan ai duit kada solidaritas bangsat ai.
Udah lebaran keempat, kamu masih belum kirim uang juga. Aduh. Hmm, hmm, hmm, hmm.
Susu mau tuh nah, kami kada fokus. Next.
Kada bemunduran biar harat musuh. Sapa garang harat musuh. Kita tuh harus percaya diri. Apalagi lawan fisik. Oh my. Jadi jangan bepikiran, uh aku tuh taharat inya. Uh, tagagah inya, kada mungkin binian tu handak lawan aku, jangan. Berjuang dahulu, hanyar baundur. Bilanya sudah berjuang, tapi kada dihargai, hanyar baundur. Jangan bapadah kada pantas sebelum berjuang. Hen, ingati lakian lah. Iya, iya, iya, inggih ingat ai kami dah. Mm-mm. Tutu bujur kawan lah misalnya ikam handak mendekati binian tuh misalnya apa tapi kawan lih jua kalu misalnya sebenarnya kita ada bisi piling kalu lih bahwa inya tuh membalas kada han jadi kalu dikira-kira kada membalas dosa di chat gin hiih maulah pengharapan wara dan kasian jua gin misalnya kita kada dibalasi inya ya kalo ha tu saranku lah hiih lalain pang cuman itu bagus gasan ikam. Oke kawan jadi kita sudah nonton tapi nyokara bukan sana terhibur dan ya sekarang kayak apa yang aku sampaikan seruput lo nah Han ya kalau leh nyaman bener aku kam nah, hanya rambut paping jadi ketujuh bener aku Ih, kada pernah aku sampaikan lagi nah di penutup nih. Ih, pokoknya aku mendoakan tarus gasan bubuhanmu mudahan sehat tarus, panjang umurnya dan murah rejeki ya koleh. Oke, terima kasih gasan buhan pian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kopi Official, channel kita bertaman, channel bertaman ini kita bertaman pulang kina di konten reaksi selanjutnya. Bye.